hi le ka johan solima ka muchannel channel leyi nga number one ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi swin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla la aka homu 14a a giyani hi lo mpfampfalo a jamaica ya a jamaica loko ni ta ro hetelela a ku ri a ku ri gravele se namuntlha ni ta ni kha ni famba switsongo a loko swi vone ku xikontiri mihlekete ya ha ri ka ku ka homu yi gravel ni ta ni ta swi vona loko ni chika la oh se ni chika Se ni chika, xikontirini oh, ya yeah, se this man. ya mara ni tsakile ku va ni ri la a- a- a jamaica um eh, ni tlhela ni mi amukela va- va- vakulukumba va mina Eh, eh, namuntlha ni lava ku hi vulavula hi musi lowu nga ku tuvukeni la um ku nga ku nga fole i mbangi Eh, eh. Yebe. Gotcha.

ku na ku na van'wanyana va vo hisa kunene eh ma swi twisisa Yeah. va nga koki va nga yi dzahi Yeah. van'wani vo sweka kunene ma yi twisisa Yeah. eh, because eh, ganja i, i, i, i herb leswa swa ku yi tirha xixin'we hambi i yi dzahini hambi yi lo yi sweka kunene u lo yi virisa i nwa yi tlanga na ni phati yin'we ka ka spiritual xa munhu okay mm. leyi ku nga yi phati ya kona eh like ni nga ku ma vona most of time mina as an artist ne yeah ku na ku ni ri ni ri ka ni ri mina self wa nyama eh. and then mi ri ka default yeah like na swi tsakela ku ni ku ni ya tirha ntirho wa so ni na something in my mind ku ni nga ni nga drawa xi xa so ne mm. mara ma ku na hluleka ku ni ya laha because ka ha ri mina wa nyama a ni se za ni hlangana na motivation eh, a ni se za ni hlangana na mm. ni fanele ni rhanga ni tshuneta kusuhana na jaja a kota ku ni leader ku ni kota ku ni ya laha yeah. so but loko ni ri wa nyama ntsena mm. swa a, a ni nge swi koti ku ni endla swilo leswiya mfane mi nga rhanga mi kuma nyana musi eh. ya leswaku ya ti ti ti motivate na ku ya ti ti elevator na level of concentration ka eh. ka lexi ni va ku ni karhi ni xi endla na na focus mm. a ni humi xiporweni xa lexi xa eh. leswi ni va ku ni karhi ni swi endla ene ma swi vona loko ni karhi ni n'wi mi hlamula a ri miswitweni a ku ti ni hlanganisa na jaji hi ndlela yaleyi ma swi twisisa i kota ku twa mukhongelo ya mina na ku navela ka mina hambiloko ni nga ku vulangi wa ku twa hi ku hi le communicateni like we said we are him we vana va yena Yeah. that's why na loko So- khe hi khongela khe hi prayer laha yeah ma swi twa ku hi vulavula xi- xi xi swo fana hi nkarhi wun'we Yeah. ma swi twisisa yeah Eh, It's too komba much ku it's one concentration. harmony hi yona yi ndlaku ku yini hi va ka spiritual level xe xa ku ringana okay Eh. okay se ni byeleni laha um vanhu vo tala eh, hi ta famba hi xi- hi xitepe hi xitepe laha a ka ganja ne vanhu vo tala va- va yi vhika ku fana na papa miya a va yi dzaha mara a va yi vhika hi bb ya n'wina ni yi vo mi yi ba yi ri swoloro um ku nga ku ri yini xivangelo ya problem i ku eh, marasta a va dzahi cigarette okay so loko va nga dzahi cigarette a va nge swi koti mixa ganja ya cigarette hikuva se va ta endla hundzuka mbahe laha yi hundzukaka mbangi kona ya vanhu va ta vulavula too much va ku mbangi se yi onhela munhu so hi dzaha yi ri play i ganja hi ku xikongomelo xo hi ku yi hi tshungula why mi nga dzahi cigarette Cigarettes cancerous cigarette yi vangela cancer mm. eh yi vangela mavabyi mo tala lama munhu a nga tikumaku a gina a va khondzweni se na ganja i herb i murhi mm. eh mm. so tanihileswi ku nga murhi hi nge wu mikisi na xilo lexi dlayaka mara leyi yi tshama yi ri ku titshunguleni leyi ya ku laveka swonaenelaka sigareti phela va chele na element leyi endlaka ku tipende na swikontiri ya yo hisa loko ku ene ku tlhe xikontiri xi pfula so just imagine loko i phafada tinku yi ku endla yini endzeni ka ka ka miri wa wena so yi na mavabyi makulukumba yi laveki mirini wa munhu sigareti tota that's why sigareti ya ya dronga mm. eh, ya dronga ene ya mundzayi wa yona gcina vabya t b tuberculosis ya cause tirhisa swi fambelana sweswiyani ganja yi hava ni high tobacco mi va mi kha mi yi kuma kwini ganja Mm. Ganja it's like byo byariwa. okay like ni foni loko hi karhi hi basisa hi siya Tinyungu. tinyungu eh ya tinyungu leti ha byalaka hi ta tlhela na swakudya A ti hisiwi tinyungu leti tlhe- tlhelela ensin'wini. okay uh ni kombela hi nghenela ka xilexi uh xilexi na ri nhlanga la xi na phayiphi la xona xifestival lexi um ivi mi xi mixa na lexi a ni kha ni ti vutisa ku musi wu hundza hi kwihi la loko mi kha mi mi phafa nkarhi luwa i ncini xi lexi ene xi na mati kwalano xi na mati ya ni twi na tibabulu letiya to bababababa ya hi khuxu khush ya hi sikhuxu mphenge lexi i khush guys ya i xilo xa ku preya hi xona Marasta va phapha ganja hi xona. Mm. Yeah. I weapon. Weapon, this the gun. Eh, a hi hanya na xikhalabya xin'wana delete u biha loko u ri hava this gun a xi ku teka u nga ri rasta Yeah. so you prepare xi ku swo cha tshama na xibamu Yeah. this the gun So mi xi kuma kwihi lexi? xi kumeka ku a hi mina xi lava swi xaxavisiwa ni le ka pick and pay khusha eh, i xava coconut kahle kahle lexiwa ni nga ku ho ti endlela eh. hi ku komisa lerero marasta self kumbe ni nga kuma rasta un'wana loyi a nga good hi art ya ku endla xilo lexi eh. u ta xava coconut then a a dirila timbhova tinharhu yeah and then a hoxa rihlanga la a hoxa rin'wana rihlanga la coconut liya wa yi humesa ku hi ta kota ku chela mati yes so mati lamayani hi ma tirhisa as a for purification okay eh for ku ti purifier is for purification hi wona ma fikaka ma purifier ganja leyi hi yi smokaka yeah from this uh, this cup of salvation okay eh so ku hambani yini loko munhu a dzaha hi khushi na loko a yi ba straight yi ri phepheni so a hi khushu ko va mhaka ya ku a ni khushu yi tirha loko hi prayer to i gala khushu yi- yi- yi- yi- eh, ya hala ngopfu ka ku prayer okay eh hi ku ya na hi hi revelations 8 Mm. loko se hi ya ka ka bibele ku kombisiwile laya exi a ni fanele ni ri na bibele laha bela va nga ni xayixaya va hi sala e revelation 8

e hi swona sweswo na loko mo langutisa um ka isaya isaya na ye loko a hlawuriwa wa vula ku ka tempele leyi a nghene ka yona a ku tele musi ya e se na hi nkarhi lowuwa loko hi vula hi yona revelation eight yaleyo ku tele musi ndhawu ya kona ya komba ku loku tile ku tshweni eh, se na laniwa loko mo ku langutisa ku tele musi hayi mahemba eh, ku na fire se hi fanele hi swi twisisa ku that fire yeah. i fire leyi hina hi yi humesaka ka nkarhi wa sweswi okay. but with love and yeah. harmony yeah. sweswi va swi vulaka marasta ku hi fanele hi kombisa ngopfu rirhandzu na ntiyiso swona swi nga ta revhila swilo leswi hinkwaswo swi vulavulaka swa vukhongeri okay i I a ni timbangi ta hambana ma vo i mbangi yin'wana na oh tiganja i ganja yin'wana na yin'wana um munhu a nga ti dzahelaku yona loko a ri rasta kumbe ku na ya specific ku leyi hi yo hi lavaku yona hi leyo ku nga mixiwangi na na cigarette okay as long as yi ri one ya yi va yi ri xaka ganja i yin'we mm. eh so loko mi hlangana xikhongelweni xa n'wina ti tlhe ti tshwa sweswo i nawu Eh, tshama ti ri ku ku ku to vuya ngopfu a swi hambana ngopfu na loko hi- sweswi hi nga tshamisa yi swona Tika ku Loko tshwini. ti nga ku tshwini kha ku dyiwa ti-itar musi wu fanele wu tshama wu kha wu tuvuka Mm. hi kha hi hlangana na muvumbi wa hina hi ndlela yaleyo a ni jahi is in spirit Yeah. so hi hlangana na yena hi hi Holy musi smoke. lowuya Okay, so Holy Eh, smoke, yes. a hi nyika vutlhari lebyiya na tidyondzo letiya ta yena ku hi kota ku ti humesela rivaleni okay mi vuli mhaka yin'wanyana mi ku ri eh, eka episode leyi yi nga hundza ne mi ku ri eh, xikhongelo kun'wana na kun'wana kwala nkarhi wa xikhongelo wu fika ku munhu a ri kona hi hi le xikhongelweni mara ku na leswiwa swa ku vanhu va fika va hlangana se va ku la um se ku hlangani ripfume vanhu va ripfumelo leri hinkwavo swi kona ka n'wina ku miye mi ya hlangana ene loko mi hlangana ku va ku ri mani lidara ene sa na vuleli n'wina ntsena ni vulela south africa hinkwayo maybe or africa hinkwayo hmm, a ah, no sweswo a ku na a ku na a certain place va nga hi nga ta ku eh, i i ndhawu ya ku ku na hosi ya hina kona hi haleni ya or eh, bishop no Eh, that's why like eh, na na maisrael a ma famba ma wisa laha va loko ku fika nkarhi wa xikhongelo va ku savata hi laha va fika va wisa ko- kwala va nga wisa kona mm. i savata i xikhongelo okay yeah so ko va na leswa swa ku ma ku like around giyani eh loko ko va na la ma ku hi nga maka kona hi ku laniwa i ndhawu ya marasta community ma vona like to build a community mm. hi laha hi nga ta ku yes hi nga gina hi maka sort of like a temple kona and then community ya marasta so we don't have such things ka nkarhi wa sweswiwa hi laha kumbexani vanhu ordinary people lava ta ku um eh, hi ya le akerekeni ya marasta hmm. so sweswiwani a a swi kona ko va to keep it sabat na ku khongela nkarhi wun'wana wun'wana no swa twana mo hi nghena mavhengeleni loko hi vuya hi ta vuya hi yisa mahlweni nongonoko wa hina Ntokota Studios. Home of technology. hi vuyisa sweswo mavhengeleni ha ri ka channel leyi nga number one misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla music wa regay loko ku ri ku a ku na la mi hlangana kona mu kuma kwihi kumbe laha ka ku hlangana a a- a hi twisisanangi ku hlangana mi vula ku hlangana hi ndlela leyi Eh, leswa swo va ku mi le moriya ni mi nyika xikombiso hi vona ku va Moriya. hlamula swona Eh, a mi khombatisa se mi swi karhi ke u kuma mi wu kuma kwihi ku lowu wu fambelana na ripfumelo ra hina lowu a-a wu kuma wu va wa hina a-a wu kuma wu endliwe hi mali hi hina hi wa marasta Mhm. e se loko u- anytime u twa swi boha swi twa ku ya hi lowu music wa mina wu kuma swa ka hina hi leswi Ye- ye, kwamana. leswi swi nga tisa xiswona so- fana na gospel no Eh, hasi fa- fa- as- eh, hi ku ya hi Eh, hi vukhongeri lapi bya ya vona vona, eh, eh, na vona ya maybe kwala a ni swi tivi mara mina hayi- kahlekahle van'we a mi ngheni kereke kereke like nghena njhani kereke like ku nghena etempeleni. mokuyi aka presbyterian sweswi no con- as hi ku Kahle, ya- kahle. ya ka preke kereke most men- mentally ko va building

so it means i'm the temple of the most high na na na na swi tshemba leswi di swi vulaka di di hiza ledi eh hi mhaka ya ku ku na kun'wanyana yesu a nga fika a ba munhu vanhu akerekeni hikuva va ri ku xaviseni ne ivi a ku mi en- mi endli yindlu ya papa i i- i a market place so va hetelele va ku u nga hi provhela yini ku eh, wena i n'wana wa xikwembu a ku banani tempele leyi

swi fanekele swi teka nkarhi wo leha ku fika kwihi ku munhu a tirhisa medicine leyiwani ya ganja like eh, sweswiwani ma vo n'we a ndzi mbo mi mi koka koka ko tala mara um maringa laha a yi se yima ni vula ku mi pima njhani ku ni fanele ndzaha ku fika laha Ah, ganja haipemewi Mm. awuphafa Benite, munhu if nitry. you feel puff you puff waya waya until se mara swi kona ku ri loko se u yi phafini yi ku endla u va hayi like u vulavula ngopfu Eh, ah no Ah, a swi kona loko munhu kahlekahle ganja yi endla times two ka leswi munhu a nga hi xiswona okay ma swi twisisa Mm. eh swa handza kumbexani ma ku munhu a- a- a wu- a wu your purpose a hi ku maybe ku preacher Mm. ku vulavula ngopfu ma swi twisisa i ku endla something xa quiet so Maybe that that- Fana person na u ta- buti la. Eh, ma swi twisisa. I time is two ku miyela. kahlekahle ku fana na leswi wa mavona ku fana ku na vanhu vo tala mi kuma ku va endla swilo swo huma endleleni hi ku munhu i dzaha ganja va ku i twa ganja Yeah. a hi ku va ku nga ri ganja Ganja. ku va ku ri yena Yeah. ku yena va vona ganja a yi se tshama yi cinca miehleketo ya munhu kumbe yi kucetela ku kunguhata ku a hi endli swo karhi yi endla- endla leswi wena u nga na swona nkarhi walowo mihleketweni ya wena se loko ku ri i munhu wa ku phungela i ta ya i nga mahlweni phungela phungela. more Oh, yi ku nyika matimba ka lexi eh, nga xiswona eh, wena eh, i fane focus i fane focus ka lexi we i lava ku endla xona i humelerisa makungu ya wena mm. mm. la yi va yi ku nyika concentration i swi tiva ku wena hi wena ya wa ti fila la ku hi wena lero i na matimba yo endla hinkwaswo leswi nga swi hleketi nkarhi walowo like so ku fana na mina me ni mutsari mm. nkarhi wun'wana swi kota ku ntsala ntsala ntsala 20 pages ya xitori a ah, loko ni nga dzahangi loko ni ya ni ya yi vuyela ni dzahini ni fika ni kuma ku ni tsale mfava Mm. se loko se ni dzahini ni sungula ni tsale mfava la ni swi rhaba hinkwaswo Yeah. ni sungula kahle Se- se se ni ri ka tindzimi. that meditation Mm. mo speak about Yeah. Eh, swa ku ni ya mi tsalela sweswi kun'wana swa super dupa Mm. na Ne. mina ni swi twisisa ku ya la- lawani ha eh, a no tlula un'wanyani mara mina ni ni ni Yeah. la ni tsakini hi vutsari lebyi Yeah. ni va ku ni byi endlini kumbe vunanga ni rhikhoda ni nga dzangi mi kuma ku eyi ni yi twa ku a ni yi fili ya ya ma loko ni dzahini hi kha mina robert op then ya ni ta swilo swa ku saseka so ya motivate ku munhu a endla lexi a xi endlaku hi matimba hi ku hiteka ya ku fana na mina um ni ni ni tlanga bolo kahle kahle Yeah. swa ti-old crock loko ni phase ganja ni va ni ri iron ngopfu ne ya ni endla swilo hinkwaswo ni va ni ri free flex Yeah. yeah and then too much concentration yeah Eish. with guys a va yiza lava and ne va long va ta endla ku hi va dzahela loko hi ya ku phefumeni Then appetite ya- ya swakudya yeah like ganja eh, yi mavona nyika appetite ya swakudya loko u kuma ku swakudya a swi ngheni kahle mara ni vona wun'we wa miri lawa hi tsakisa hi tsakisi khamera ni la vulavula khamera mi nga ta yi vona loko se hi karhi hi cakunya ngopfu muthe ku ya a hi sale swa dya a ko va ku hi va na miri ko va ku hi va fresh hi tshama hi fresh yi endla munhu a va na appetite loko ku ri ku mi kuma ku i na stress ya ku khalima tinurse i va kahle um loko ku kuma ku vurhonga byi phaya ya swi kota ku i va na peaceful sleep so i murhi wa swihi swa ku tala okay um le na tikhwini kota ku i tikhoma kahle like mm. ya loko va tshuka va ku crossa loko i phafa yi vuyi ri kahle yi se va themendela awu oh, mama afrika ku va munandhi na house yes mihleketo yi lava swakudya eh. kahle kahle ganja mm. hi swona swakudya leswi fikelelelekaka leswi swi nga endla ku munhu a va hayi ya ganja so i swakudya swa mihleketo ganja vanhu va nga chavi ku tirhisa ganja ku heyi ni ta va hayi mm. i fane va hayi ku i kota ku ti tiva i kota ku xalamuka i vona ku ku ndleka yini mm. eh. eh, eh, i nga chavi ku va kusuhani na wena because ganja nayo yi ndla ku i va kusuhani i va na kusuhani na we n'wini ya that's why na loko mi vutisa question ya ku nkarhi wo leha ku fika kwini vanhu ku dzaha eh ni nga ku va vona ku fana sweswi a hi- a hi ku a hi ku va ri yini a hi ku va hayi or yini loko kumbe ni phafe ngopfu ne ni nga gina ni fika la ka level ya ku ni ku exi it means like nga ku va ni tshamini so it's a waste of time ma swi twisisa hi yona se yi nga ku tirheni like i have to do something Yeah. ma swi twisisa Eh, ni nga ku ni le ku dyeni ka nkarhi ma Yeah. vona? yeah that's why most ku fana na yena ngopfu nkarhi wa wa wa swa ti-watch ya no a wu tirhi ngopfu ya ya ku byala ku sweswi hi leti Eh, m- eh, sweswi ma yi twisisa eh so and then xin'wana ku na leswa swa ganja ya yi na ku yi ku chuhisa loko i lava ku endla swi swa wrong ya wa swi twisisa ya Yi nyika Eh, mapfalo. eh ma ku na mina ku na nkarhi lowu ma ku ani loko na ha rhayisa Mm. ma ku a ni nqondo yi nga va yi nga siza yi va stable ya ma ku ni ri jove ku na tindhawu leti ma ku a ni ti nghena nghena before i become rasta ma swi twisisa and then loko se ni la ku ringeta tlhela ni ringeta swilo leswiya ni thinga ku maybe jamani wa ni vona like oh, wa swi twisisa so it means we are connected mm. e ni kumeka ni khe ni chava ku va ni chava xikwembu a ku ni chava xikwembu lexi ni va ni nga xi voniku mm. ya that's why we say ianayi swi endla ku ni ku exijaja yi le ku ni voneni like xikwembu xi le ku ni voneni because of other na hi dread locks na hi dread locks loko ni vona ni chuha ni nyuma ku to do wrong ya n'wi choka na misiseli yakwe e

hi mhaka ya leswi ya xilungu nge i ku crave mm. is uh, for, for meditation yeah. and mm. medication mm. eh, eh, a na ha vulavula hi laha ka ku i murhi ganja i ku hava philisi leyi va nga ta mi nyika yona hambi a khemisi leyi va yi yi nga mi khomiseki vurhongo because philisi va va chela ganja that's why va tlhela va yi teka va endla business lero eh a swirhongo nakona ku vulavula ku ganja i i- i- i booster yi kulukumba eka economy ma vona eh a swirhongo na swona so we must farm it and we must eh, make business through it i cry mini Oh, Yeah, mwe- hikuva mwe- a mi na economy- vutsonde hi mhaka ya ku mi dzahela ku titshungula ku titshungula na ku tihlanganisa na mvumbo wa hina meditation Mm. yes sir. se eh, tanihiloko va ku musi i swi swin'wanyana swa ku swi swi vavisa mahawu miri yini n'we mi tshamaka mi kha mi mi Eh, koka nga ku already ne even ka environment um musi leyi nga koho yi tele ngopfu ma swi twisisa mm. even when it comes to uh, technology movha leyi nga ku fambeni na yona ku na musi leyi yo ka yi nga ri ku yi voneni mm. which is too dangerous even ma swi twisisa leyi yi dzahaku every day na loko munhu a nga ri ku dzaheni ayi mara ma switrakani swin'wana wa yi vona ya tsona musi ni vula ku fana laha a ku na movha u nga ku dumeni but yi kona musi liya because each and everywhere uh, uh, like uh, around the world ku na function leyi nga ku inani ti-generator leyi nga ti nga ku dumeni ya automatically yi le ku damejekeni before hi languta swa fole musi wa fole ya yeah and the lower fall it comes into heel such hey. loko i inhale luwani wo ka wu nga lavekeki luwani wa mhaka ya michini na mugodi na hikanja yi fika yi cleansa i kota ku i tshama basini swa a karhi a vula swona ku your body must be clean for the most high to dwell mm. so yi tshama ku yi endleka ku i tshama etliliniki health wise spiritual wise eh, yi na ntirho wukulukumba ngopfu ganja mintirho ya yona a yi pimeki hi nga vulavula ri ze ri pela ni lava ku pfala eh, eh, topic leyi a ni te na yi pfala mara se ni disturbiwe hi rastemba la rastemba mi ri u faneke u tshama u ri clean for for the most high ku ah, to dwell ne why mi ku most high ku ri kumete ah, le henhla ku na problem xikwembu xi la no hayi a swi vuli le henhla ah. swi vula loyi a ngela henhla ka hina a ngela henhla ka hina le henhla yo cinca yo cinca yo cinciwa hi leswi vula ku swona hi fikisa sweswo makumu ka episode ya siku ra namuntlha loko se hi vuya hi vuya va ta va ta hi byela ku va dya yini vakulukumba lava inkomu